Penod 31 a 32. Penod 31. Fi yw dybo Abattoirs United, ac mae'r bel gyda fi ac mae popeth yn dda. Mae'r hael yn ddisgleirio, Mae'r borfa'n las. Mae'r pist o aer pur. Mae mam a dad ymhlith y gwylwyr yn gwenu a chodi eu dwylo. Mae fy nglin yn brifo, ond yw hynny ddim yn fy rwystro rhag syfrdanu tyrfa gêm derfynol y cwpan gyda fy ngwaith traed. Sgrech bibi sy'n fy rwystro. Dwi'n edrych o gwmpas y stadiwm yn ofnus. Dwi ddim yn gallu gweld beth yw'r broblem. Does dim tryc y fyddin ar y maes, dim milwyr a gynnau. Does neb yn cael eu cydwyno wrth y pist. Ac eto, dwi'n dal i glywed bibi yn sgrechian. Dwi'n agor fy llygaid. Mae'r awyr yn ddi. Mae gwynt llym yn torri drwy'r dyrfer o bobl ar y dec. Mae Bibi yn cidio yno fi, gan sgrechian i'n brest. Dwi'n edrych i fyny ac yn gweld pam. Mae ton dywyll enfawr ewynog yn torri drostom. Penod 32 Dwi wedi colli Rashida. Dwi wedi colli Omar. Mae Bibi gyda fi, ond dim ond achos bod hi'n gre gregysau wedi clymu wrth ei gilydd a'i phenwisg hi. Rydyn ni'n eistedd gefn wrth gefn yn codi dŵr o'r cwch a'n tuniau llysiau. Mae'r dŵr olewog rewllyd yn cyrraedd at fy nghanol. Mae'n cyrraedd cyseiliau Bibi Fan hyn o dan y dec dydyn ni ddim yn gallu gweld y storm, ond mae'n swnio fel petai'n rwygo'r cwrch cwch yn ddarnau. Does dim pwynt gwneud hyn, gweiddodd Bibi am y milionfed tro. Oes, gwyddaf, mae'n gweithio! Ond hyd yn oed yn yr hanner tywyllwch, rydyn ni'n dau yn gallu gweld ein bod ni'n colli'r frwydr. Mae'r lle pitw bach yma'n llawn pobl, a phawb yn codi dŵr allan. Ond y dŵr sy'n ennill. Bob tro mae ton yn taro'r cwch, mae mwy o ddŵr yn arllwys i mewn nag y gallwn ni ei godi yn ein powlenni cawl a'n tuniau llysiau. Fe fydd y cwch yn suddo, gweiddo Bibi. Rhaid i ni ddweud wrth y morwyr. Does gen i mor galon i ddweud wrthi fod y morwyl i lawr yno'n barod. Yn stryffaglu yn y dŵr, yn ceisio trwsio'r pwmp gwastraff. Rydyn ni'n dau'n gwingo wrth i don fawr daro'r cwch a chodi un pen allan o'r môr. Mae'r ingen yn rio ac yn tasgu olew poeth drosom. Dal ati, meddaf wrth Bibi. Dyna'r cyfan, dyna'r cyfan rydyn ni'n gallu ei wneud. Sut galla'r dyn na wneud y fath beth? medd Bibi. Sut galla lwmp melyn o drwy'n camel gymryd yr unig fwced? Drian a Bibi. Rydyn ni'n oer, ac yn ben ysgafn gan flinder a diffyg bwyd, ac mor llwglyd A'r taith yw hyn. Bod dŵr o'n cwmpas ni ym mhob man, a ninnau'n methu yfed dim. Rhaid ei bod hi'n waith iddi hi. Dim ond deg oed yw hi. Dwi'n meddwl am hynafiaid dad. Cenedlaethau di-rif o bobyddion a fyddai'n codi am dri o gloch y bore er bod angen ragor o gwsg arnyn nhw. Bydden nhw'n dal ati, gan lusgo sachau o flawd, tylino toes, troi eu cefnau i ymestyn i mewn i ffyrnau crasboeth, er mwyn nôl torth ar ôl torth ar ôl torth ar ôl torth. Doeddwn nhw byth yn rhoi'r gorau iddi, a dwi innau ddim yn mynd i wneud hynny chwaith. Dwi'n edrych dros fy ysgwydd ar Bibi. Mae golwg wedi ymladd arni. Hyd yn oed yn y golau gwan yma, dwi'n gallu gweld pa mor welw yw hi. A'i gwallt wedi ei lido o gwmpas ei wyneb. Mae'n codi'r dŵr o'r cwch a'i llygad ynghau. Mae ei gwefusau yn las. Mae llawer o dynion i lawr fan hyn yn edrych arni. Dydyn nhw ddim yn gallu credu bod merch yn gallu dal ati fel hyn. Dydyn nhw ddim yn deall sut mae hi'n obdopi. Dwi'n gwybod sut. Merch i bobydd yw hi.